Tēnā rā koe koro, ko ōku hapū, ko Te Uri Roroi, ko Te Parawhau, ko Te Māhurehure ki te Kokohu o Mangakāhia, me Ngāti Wai, Ngāti Taka, Ngāti Koro rā te waiariki kei te takutai moana. Tōku ingoa ko Taipari Manu. Ko tāku e kite ana, he torutoru pea ngā waiata tawhito ora tonu ana i roto i a tātou o Te Tai Tokerau. Me kī, ko E Rere Te Ao tētahi, i muri ahiahi tētahi. E Hinemoeroa tētahi, me wētahi atu, engari kāore e raua aku taringa i tino rongo atu ki o tātou iwi o Te Taitokerau e tino waiata ana i ngā waiata mōteatea, ngā waiata tawhito. Tino aro atu ana tātou ki ngā waiata pēnei i te Te māku rā pea, e toru ngā mea wera, wera waiata. I ahau e tamariki ana, koia tērā ko te, ko te nuinga o ngā waiata i waiatahia aku taringa. Uh, ahakoa uh, taku uh, tupuna tāne, te matua o, to, o tōku matua, tērā tangata e tangata kaha ki te waiata i ngā waiata tawhito. Engari ahakoa tana pānga Tana whanaungatanga ki ngā hapū o konei, engari tērā kaumātua i tupu ake i roto o Ngāti Maru, o Hauraki, tupu ake i roto i tōna iwi o Waikato. Nā reira, tēnā pea koe e tino ko te take tana kaha ki te waiata i ngā waiata nei, nē? E, nāna anō i waiata wētahi o ngā, o ngā tawhiti, waiata tawhito o konei, e, te waiata o Henare Te Owei, e, tana waiata mō, mō tana hoa mō, mō, mō Pine Tamahōri, e, āe, engari e, ko tāku e tino hiahia ana kia, kia, kia, kia, kia kaha tātou ki te waiata i ō tātou waiata tawhito kei ngaro, He reo kau hiahia na kai kia ngaro atu e ra waiata pera i te whakangarotanga atu o te moa o te huia, e ra e ra manu rangatira. Na reira, ko ia ka mihi atu ki tenei kaupapa e koro e Ihaia, kia whakaora ai tenei me te waiata moteatea i roto i a tatou. Na, I te wā i a Hone Sadler te tumuaki o te kura Māori i konei, i te wā i a ia i konei e kaha ana tēnei kaupapa i roto i te kura Māori nei, i roto o Te Puna. I reira ka whakaorangia anō ētahi o ngā waiata o Ngāpuhi, ngā waiata o Te Aupōuri, E kaha nei ngā pouako o tērā wā ki te, ki te, ki te whakaako i wā tātou ākonga e haere mai ana ki tēnei kura i tērā wā ki, ki ēnei waiata. Engari, kāore anō tātou e tino kaha ana ki te, ki te pupuri tonu, ki te waiata tonu i ngā waiata nei. Here kau mohi ana he ake te take, hena pea kāore e, e, e taunga anō tātou taringa ki te, ki te whakarongo, ki te, te āhuatanga o te waiata i te waiata tawhito. I te mea, uh, Ko kī mai te pouaka te kaiwhakaako waiata, me waiata mai i kone, nē mai te poho. Engari i ahau e whakarongo ana ki aku kaumātua āhua kei te korokoro wētahi o tātou kaumātua e waiata ana. Nē, nā reira, ngā wai atu o, nei, o ēnei rā, ka, kāore e pērā ana, waiata ana mai, mai te poho. Engari kia, kia, kia waiata mai te korokorohena pea, kāore o tātou ēnei whakatupuranga e mōhio ana pēhea te, te waiata mai te korokoro. Kua kutu manako kia kaha o tātou marae, ngā hapū e noho ana i runga i o rātou marae ki te waiata i ēnei waiata. Engari, ehara, ehara i te mea ko te waiata anahenahe, engari ko to tātou reo, Ko to tatu reo. Mehemea mohe ana tatu ki to tatu reo, ka mohio tatu ki te, ki te hohonutanga o nga waiata, ki te, ki te, ki nga korero kei roto i nga waiata, i te mea ko mohio tatu ki to tatu reo. E, tuarua, te reo kei roto i eni waiata he reo, he reo tawhito, ahua, ahua rereke pea te āhuatanga o ngā kōrero kei roto i ngā waiata, ki te, ki te wī tātou e kōrero ana i ēnei rā. Nā reira ko taku tūmanako kia kaha tātou ki te whakahoki mai ēnei waiata ki roto i a tātou. I te mea kei kona, kei roto i ngā waiata nei kua tātou, kua tātou hītoria, kua tātou whakapapa, ko ngā kōrero mō tātou tūpuna kei kona, kei roto i ngā waiata nei. Nā reira, me kī, e koia tēnā ko tō tātou e, e, nē, me, me, me, me ka, ka mohio tātou ki ēnei, ki, ki ēnei waiata, e, ka, me kī ko tino rat, rarata tātou ki o, ki o, ki, ki o tātou, ki, ki ngā kōrero mō tātou hapu, mō tātou iwi, e noho nei ki te taitokerau nei.